n ʒɛya ka shab naan bohara ni ka di niŋ ka a pun mali tulaalɛ nima a ni tooi dii piigi a tulaalɛ maa puuni shɛli di niŋ ka a yi na bi yuusili a tulaalɛ maa ka kuli zaɣ palli nyaa di a ni bi pun pili a ni tooi yuusili amaa di nyɛla a pun niŋ limi ayi di nuu kani tulaalɛ palli din na bi yuusi ka di niŋda Din mi kul nyɛla nyin ŋun da ŋmani ŋɔ, nyin suhu ni gbaai tulale shɛli nyom din ka a yɛn da di ka tulale yakaza. Tulale yakaza nyom ka n suhu gbaai, miliyon pia nyɛla o, waan sidi nyɛla o din bela nyin sani. Dimbɔŋɔ ashihini miya, a yi lo kirikirinyini n-lo, a yi lan lo waɣiwaɣimanyini n-lo, Din kuli nyɛla tulaalɛ nyini suhu ni gbaai shɛli, a yi kana ka a naan gbaai ŋmani maa n-niŋ tulaalɛ maa n-niŋ li ʒiɛm ŋmani maa zaa, ka niŋ tulaalɛ maa ʒiɛ a maŋmaŋ zaa. A ku yɛn naai li maa bee n-niŋ li ka guui kul naami tulaalɛ maa zaasa? A yi niŋ li ʒiɛ ka niŋ li ʒiɛm ŋmani maa, so yɛn tooi kana ti bɔha ni nyini yɛn daŋ ʒiɛbu ka naan ʒiɛ ŋmani maa bee ŋmani maa yɛn ʒiɛ pɔi ka a naan ʒi? Yɛn yɛn naagimi bee chɛ ka a lahi mali bɔhigu di puuni yaha? nyini yɛn ʒe pɔi ka naan ʒe ŋmani maa a yi ʒe ŋmani maa ka lan niŋ wula ka ʒe a maŋa ka o ku chaŋ nyini yɛn ʒe ka niŋli ʒe ŋmani maa ka gbaai ŋmani maa o nudirigu polo tibili ŋɔ ka a gbaai o ka zaŋ a noli kpa yɛlimi n Duuma Naawuni. Dunia yaaŋa zuɣu a ni bɔri aliheri kam biɛhigu puuni, nyaɣisim kam a ni bɔri ni a nya a biɛhigu puuni, suhudoo kam a ni bɔri ni a nya a biɛhigu puuni, yɛli li zaŋ niŋ ŋmani maa o nudirigu polo tibili ŋɔ puuni, ka lɛbigi o nuzaa tibili ŋɔ n yɛli ni, Duuma n Naawuni, dunia yaaŋa zuɣu dabiɛm kam zaaha a ni zɔra, binshɛɣukam zaa din nyɛ biɛhigu puuni din kul beni ka a je li a biɛhigu ni. Ka a yɛli ni ŋmani maa o nudirigu polo tibili ŋɔ. Zaɣ'biɛɣiri yɛn paaga duuro nyɛli bee bo nyɛli o, amaa ka so yɛli ka so ka nyin je o yɛlli ka bɔri ni nyin yɛ ka nyin zaŋ li pahi nyin zaɣ'biɛri pun daa yɛli niŋ. Nyin n-yuuni o zaɣ'biɛɣu ka zaɣ'biɛɣu n-nya o, di zuɣu a yɛlli di ku niŋ. N yɛli a ka n chɛri ti zaŋ yɛri daadama ni yɛltɔɣa, zaɣila n-je o, o mi yiinila yila, m-bɔri ni o yila maa kpi, m-bɔri ni so ti lan wun o damli. Eh! A mi a ni binshaɣu maa, di yi laba ti ŋme a nyimmaŋmaŋa Naawuni zuɣu, a ti ku lan mi a ni yɛn be dunia luɣ shɛli polo. Bɛ bi yɛn daa cham ti Yɛsu yɛtɔɣa niŋdi puuni. Naa yɛli ma, Binshɛɣu a ni je biɛhigu puuni, doro nyɛ li, wahala nyɛ li, vi nyɛ li, yɛl biɛri kam zaa sa a ni je a biɛhigu puuni, ka a yɛli li niŋ o nuzaa tibili ŋɔ puuni, ka yina a yiŋ dundɔŋ ni. n ti zaŋ ŋmani maa bahi ka o yiɣi ka ti guhi saha biɛla ka ti nyɛ nya bɔn yɛn niŋ n ba piri a ti niŋ katali n chaɣ ti gba baŋ ni a niŋ katali a ti niŋ katali yi chaɣ ti gba zaa baŋ ni a niŋ katali Ka so bɔhira, Naa yini yi mali napɔŋ ŋmana, ka a doo na, nyin di niŋ yi yiŋ maa n-tɔra, a yi niŋ li ka zaŋ o buɣim kpalim yi yiŋa, ka di dini n-nyɛ ni o kpalim a yiŋa? Wumma! A yi zaŋ o bahi ka o yiɣi n-chaŋ, ka a ti kuna n-lan nyu a yiŋ maa ni, nyin ku chil o. Ka o yiɣi n-chaŋ, ka a ti kuna n-nyu a yiŋ maa ni, nyin ku chil o. Ku yim o yɛla nyin dala garigu. a yi tim bia bia maa mi saha shɛli o ni yɛn zaŋ li chaŋ Dagbam yɛn naa ŋmalita la ʒili juɣu a bi lan wuhir o tiŋkpansi ŋun nyɛla ŋun pun pa saa zuɣu ka mi tiŋkam ni ʒe luɣ shɛli to di zuɣu niya yɛla shɛm bala maa m ba pira ka a zaŋ lala ŋmani maa n-zaŋ o bahi ka o yiɣi a yiŋ m-mali ŋmana a ku tooi pii lala ŋmani maa n-zaŋ niŋ a yi zaŋ o niŋ o bi yɛn chaŋ o yɛn kpalim mi ʒɛya a yɛn deei o mi zaŋ o chaŋ luɣu shɛli polo ti bahi amaa a bi yɛn niŋ o a yiŋa ka zaŋ o yina ni a zaŋ o chaŋ mɔɣu ni bee tin shee nti zaŋ o bahi laa tiŋ maa ni ayi a yiŋ ka a yɛn zani ka zaŋ o bahi alheri maa ti kari a mi di yi chaŋ ti lu luɣu shɛli polo a ni zaŋ o bahi a ni baŋ ni di luya ka kari di naba bee a yiŋ ka a yɛn bɛ ka zaŋ ŋmanimi a bahi Di zuɣu anfaani shɛli ni kuli duna ni nti zaŋ ti n followers. Yaande kpaŋ ya yi maŋa shee n-yɛ viidiyo maa viɛnyɛliŋga. N nyu ŋun na bi doli ma. Tiktok maa di pah nyɛla bɔhiri n-nyɛ baŋda, ka Facebook maa ka di nyɛ bɔhiri n-nyɛ baŋda, ka YouTube maa ka di nyɛ bɔhiri n-nyɛ baŋda. Di zuɣu di zaɣ yiŋga kam ka a yi kuli kpe nti sechi bɔhiri n-nyɛ baŋda, Naawuni gafara, a ni nya ka m po panda ka tiŋgbani nya wula. Pari paai pom! Di zuɣu dɔya lan ka chaŋsi vuh'nyɛhigu. Dolima saha shɛli kam n yɛn yɛrami, M mira, zom ka chɛ ŋɔ di chihira, M mira, zom ka chɛ ŋɔ di chihira. A yi doli ŋɔ, a bukaatanima mali, A yi doli ŋɔ, a bukaata kum mali, A yi doli ŋɔ, ka a saha ka di yɛn chaɣ a niŋ niŋgbuna ni ninvuɣ timsa. Lala yɛtɔɣa ka n yɛn yɛra kpe ŋɔ. N yɛrami, Man wula mila ŋun gari ma ni gari so ŋuna, Naawuni m-mi o.